Nawr, cofio, mae'r un peth yn digwydd i'ch corff pan ych chi'n nerfus neu'n frederus, na pan ych chi'n cyffroes neu'n cynharfus. Dwylo, chwaslyd, curiad, calon cyflymach, ac wrth gwrs teimlad nerfus yn eich stumog. Y gyd sy'n rhaid i chi wneud yw dychmygu bod chi'n gwneud rhywbeth cyffroes. Nawr, os ydych chi wedi gweld y raglen hwnna, byddwch chi'n ymwybodol bod Pitches yn dilyn fframwaith penodol, a gallwch chi adeiladu eich un chi hefyd trwy ddefnyddio profiad ych chi wedi cael o cystadlaethau neu asediadau. Yn gyd sy'n rhaid i chi cofio, pan ych chi fan hyn, chi yw'r storiwr sy'n adrodd y stori. Felly, gosodwch y pitch allan i ddechrau. Yn gyntaf y bachyn neu'r hwc. Dyna pham mae rhai pobl yn ddod â'i fam-gu neu fan-roc llawn neu efallai'n gwisgo rhywbeth rhyfedd. Does dim ots beth yw e, paidwch yn mynd dros ben llestri, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n danlinellu'ch syniad neu'ch busnes ac yn tynnu sylw y cynulleidfa. Yn nesa, amlinellwch y broblem, uniaethu a fuddsoddwyr ac adrodd y stori. Esboniwch raddfa'r broblem a sut allwch chi ei ddatrys. Agorwch eich calon, byddwch yn personol ac ystyried i bwy a pham. Yn nesa, sut allwn ni ddatrys eich problem? Siarad am eich busnes neu'ch syniad neu eich cynnyrch. Mae'n pwysig iawn bod chi'n cysylltu efo'r buddsoddwyr yma ac yn siarad yn ffordd haws ac yn glir fel bod pawb yn gallu ei deall. Nawr chi wedi denu sylw pawb a amser eich i siarad am fanylion eich stori. Beth yw eich fodel busnes? Beth yw'r cyfleuon? Beth yw'r farchnad ych chi'n targedu? Beth yw eich cynllun marchnata? Beth yw'ch llwyddiannau a pwy sydd ar eich tîm? Nawr, fan yma, all pethau mynd tyma bach fwy cymleth, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n sgriptio popeth allan i cofio fe lan fan hyn. Ac os ydych chi ddim yn gallu cofio fe lan fan hyn, allwch chi defnyddio cardiau cyw yn lle, os ydych chi wedi anghofio beth i ddweud a ddim i faglu efallai. Os ydych chi eisiau defnyddio sgript hefyd, allwch chi gwneud hwnna hefyd, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n defnyddio llythrennau mawr a ffeil proffesiynol. A gwnewch yn siŵr bod chi'n edrych lan o dro i dro i gwneud yn siŵr bod y cynulleidfa yn edrych arnoch chi pan chi'n gwneud eich prif pwyntiau. Hefyd, allwch chi ddefnyddio gymorth gweledol fel PowerPoint er enghraifft. Allwch chi ei ddefnyddio i dan linellu'ch syniad neu'ch busnes. Ond gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn llenwi'r slides gyda llond text diflas. Cofio, mae PowerPoint esgeulus yn gallu difethach pitch yn llwyr. Felly, defnyddiwch lluniau graphics a hefyd pwyntiau bwled. Peidiwch â llenwi'r slides llond llawn o text diflas. Ac os ydych chi ddim yn hoffi PowerPoint, allwch chi ddefnyddio meddalwedd hollol wahanol os ydych eisiau. Mae'n hollol lan i chi beth bynnag ych chi moyn. Nawr, er bod chi wedi bennu eich stori, dyma'r foment enfawr o bwysig, y gofyniad. Beth ydych chi eisiau oddi wrthyn nhw a beth allwch chi cynnig yn ôl iddi wrthyn nhw Hefyd, efallai meddwl am fuddsoddiad neu'r fframwaith presennol, a hefyd, beth allwch chi gwneud gyda'i harian. Byddwch chi'n glir am eich sefyllfa delfrydol, am faint byddwch chi'n eisiau cyfaddawd, a gwnewch yn siŵr bod chi'n agor eich breiciau lan i unrhyw cwestiynau. Er bod chi wedi gorffen eich stori, rydych chi ddim wedi bennu pitsio Eto, bydd y buddsoddwyr yn edrych ardo sut ych chi yn mynd i ymateb i mewnbwn nhw a sut bydden nhw'n siarad i chi. Byddwch yn gwrtais a byddwch yn agored i unrhyw cwestiynau, unrhyw cyfleoedd ac i weithio gyda pobl newydd. A pwy a ŵyr, efallai allwch chi bennu lan werth y unicorn i ddreigiau. Beth mae hwn yn olygu yn rhywbeth? Hmm.